Hello, ka YouTube channel lo thlir thin tu ten zavai in chibai leh vek ule. Ka video hmasa lam ah khan in kawng a zim zia te ka lo ti lang tho a. A zim lu lai ka til tuk a ti hian in tlangval chak deuh hlek te i khua mi te kan laih tir a ti hian in kawng nuam tak mai an lo sial a. Chuan in a hei kal tih hi chuan lo la zo lo a, amar chu haw dawn ah kha chuan thlam thleng hian in an zo fel tawh a ni. Chuanin hei hi thlam chhung a ni a, heti lampang hi tap lampang tur a nih vang khan thing ro te han dahna tur kha nih vang khan kan siam that tir leh kha a ni a, hmasa hmasa mi kha an siam teh lutuk a, a rinawm lo ka ti a chuan chuan kan siam that tir leh a nia. Hei heti lamah hian tui hi kan la lut tawh, tui hi chikna mah mah pipe sawh kan lei sual em aw ka ti a, a chhak lamah dum kan hmang a. A zawm nan khan hemi pipe hi ka han lei thla kha nia kal kawng ah ah ama erawh chu tikhan lo awm ve phawt mai sila. Ti hian hei hi chhung chu ni a, a chhung te pawh hi hei la chei that hi ngai nasa a, pawn lam atang kan en pui phawt ang che awng a, pawn lama heti lampang a lan dan luh chhoh lampang kha chu i hmu deuh nual tawhin ka ring a, umm kawng te i kham khawp mai a, hah thin ve hnup hnup teh mai nia, umm ama erawh chu nun hi hlim a. Hei hi nun hlimna hi ka duh vanga heti lai hmuna riah tum hi ka ni. He thing hi ka kip phal loh a. Chuanin hei heti la zam heti zawng hianin han lai la. Aw heti zawng hian hetlai thing pahnih hi ka kih phal loh te kha a ni a, thut hmun vela. Umm. Hei a thlang lam hi. Ti hianin rua leh mau kan sahthluk ila awm teuh mai heti lai hmun hi a zawl tha lai a zawl dap lai tur kha nia heti lai hmun hi kan thut vel na tur leh kan in tihhlim na vel tur te bon fire kan nei a aw kan thut vel na lai tur te nia tiang lai vel chuan chawhmeh tlem zawng te chu kan phun veng chu a rem chang chang hei thingpawh hi sang dawn khawp mai ka kih phal loh hi ania. Chuanin hei hi heti lam atanga lan dan kha a ni. Hei heti lai bawr te pawh hi la tihfai tur kha tam khawp mai, hna hi la tam khawp mai a. Chuvang chuanin ka la chawl hman dawn lo ni. Thlan tla buah buain hna ka la thawk a la ngai dawn a. Amarawhchu heng hi ka nuam tih zawng a nih tlat avang hian hah mai la. Ah, ka hlim na ni tlat bawk sia. Heng ramhnuai kara zuk khawsak leh zuk tal hi nuam ka ti. Heti lai hmun hi thutna tura ka tih kha nia, kan laizawl ve do hlek a. Ah, thingbul vela han thut duh bawk ang tih khan kan han laizawl kha nia. He thlang thlang lampang te phei chu thlai chin nan vel khan a it awm em em mai, hei hi zawl nuam raih raih mai a tlai vel hi. Sawh sawh ti lai thing lian saw ka kit phal lo a sawh sawh sawh ti lai mi saw a bul vel a mi saw a kal a eng nge. a la di fai anga saw saw ni chu hliah deuh hlek a mar chuan a dam deuh hlek a hnuai saw saw ti lai thleng vel tha zawva vah fai ve te chu kan tum a ni a a mar chu heti lai hmun pawh hi ti fai tur hi la tam khawp mai a chhak lam pang tlem a zawng chu kan han ti fai tawh a ti hian in hei hi lan dan chu ni mai tawh a a thlam pawh hi kan la zo fel lo a. a tian a phui tha tur ang deuh leh siam that ngai te kha an siam tha leh zel a thlak ngai te hna chu duh rei duh khawp mai a a zo deuh kha ka duh bawk sia zo deuh han tih tum pawh khan in a di te kha lak tur khan tlem em em mai kha khan min ti buai a a silpawlin te kha han zan bel le a chung ah hian in a mau a nge dap chih kan ti ang chi ho kha dap chih kan hman bang ho te kha ka han phah leh a ni a Hei a lan dan teh chu ni heti lai hi chu hei hi awp thawvenna tura kan tih lai teh tur chu ni hei kan siam rem lai tura kut thlak chu la ngai nasa dawn khawp mai ka tih tawh kha a view hi nuam em em mai chuvang chuan heti lai hmun han thut vel hi chak awm a kan sawi ang khanin lo vah ti vel leh kha ti anga huan hang leh thil thlai han siam dur dur tur ang kha kan ni ve lo a. a khawpui nun han min changa rilru hahdamna atana heti lai hmun hi zuk le zuk sa kha ka nia chuvang chuan heti lai hmun chu zo deuhin siam kan tum dawn a ni hahdamna tur a nih vang khan ama erawh chu zo deuh han tih pawh khan duhthusam sam in hei di lak tur te kan hmuh lo vang leh a hetiang kha nih vang khan in a buai thlak duh khawp mai hei ti hian kan han chho a heng heng te in hnathawk te an la awm a. Tih han hei ka sawi tak ang khan di kan hmu tam lo ka ti kha chhungah khuan di tlem kan hmang a silpawlin kan zar leh a ti khuan a chungah khuanin khu dap ang khuan ka hlan khuh leh hei pawh hi la chih tha la chilh tha ta ngai dawn a tian a chhak lampang te chu kan ti hei thing te hi ka kit phal lo a thing awm chhun chhun ang te hi chu ding se ka ti a suti lampang te pawh saw tlem chu kan A vat leh dawn a ka rawn zauh leh dawn a ti mai ang kha tlem te la tih phei ka duh a, hei hnathawk tu ten fel khawp mai a kan hmu fuh ka tia kan hnathawk tu ten chak tha bawk a rem an hria a keite chuan eng tin mah tih ngaihna ka hre hei a tlai hi siam tha ta ngai heti lai hmun hi ti hian ti ngai tih lai zawng zawng kha min siam thatpui zel a Amar chu a tirah Kan michhawrte nen khan kan i lo inhmu fuh lo deuh nge maw ni tih hian hei thlak kual kha ngai leh kha khan sum a ti hek duh viau a ni. Hei kan tui pipe lei hi ka lei sual a, a hma la ka lei kha dum ang chi khan i khawng ang kha nia. Hei zawm nan hian ka lei ringawt mai a mah erawh chu hei force tui force loh na nen hian a theih a puar pum mai a ni. Tui force na lutuk kha ti hian in hei kan la ti chik chhuak tawp mai a hei pipe pawh thlak leh chu la ngai dawn a ni. Hi ta tanga kan pawh thlak kha nia a pipe dum ang ka lo lei lo ka ti sual khawp mai a ma rawh chu hei hi chu kan la dah thei a ti khan a dum khan ka thlak chu la ngai dawn a ni. Khu lam khaw kan rawn chhoh na lampang kha nia kawng hi hei kan han sial fel a a ma rawh chu heti lai thing hi kih ka phal lo le a chuvang chuan kawng pawi duh ang in a zau thei lo thing kih kha ka phal lo bawk sia buai thlak duh khawp mai a hei. Heng kan han chhuk thla a, a rem ve viau tawh mai kalkawng pawh hah lut tuk a, han kal kha ngai tawh lo ve deuh hlek a, hei ti hianin nge mau kar a, rawkar a, mau hmun kar a luh chawt chawt ngai kha ni tawh lo ti hianin kawng hi nuam takin kan han sial ve tawh a, hei ti hi chuanin hahdam takin bungrua te pawh han akin han phur mai la. Thian hah dang takin kalkawng in a kal ve thei tawh dawn a, hei heti hianin kan phei char char a, a phei zawng a ni deuh char char a, amah erawh chu a chhoh na lai tak tura kha huan luh na lai tak tura kha chho kha a ni a, khatrang khan kawngpui zuk pan theih kha a ni a, thil a chhuk ve deuh ngat ngat hi a ngai a. He la phei deuh char char atah hianin khuan a chhuk a awm ang a, chhuk atang khanin kawngpui kan pan dawn a ni. Khu kawngpui khu, khu ti lai khu kawngpui kha a ni a, kan pan chhohna lai tur kha a ni a, tikhian kan chhuk deuh hret ang a. A lang chiangin ka ring tikhuan kawngpui kha a awm a. Saw ti lamah sawn Sairang Road kha, Sairang Road kha a lo lang thei bawk a tisawn hei ti hianin kawngpui chhakah kan awm a tihna a nih chu. Kawngpui anah chiah kan awm a, amaherawhchu a hmun tha lai. Umm heti lai kan chho he tui awmna lai kha a ni a heti lai vel hi tui kan lakna kha a hmun tha lai kan zawn deuh vang hianin ah a zawl tha lai ah eng nge a slope tha lai deuh kan zawn avang khan a nuam lai ber kan zawn avang khan tikhianin kal thui kha a ngai a ah a nuam lai deuh berah khan thlam sak ka duh bawk sia chuvang chuanin chhoh deuh ngar ngar a ngai a chuvang ania he kawngte pawh i kan sial that tir leh an chhan chu zau he khawk. thaw vek taka kal kha ka duh bawk sia, chuvang chuanin a hma kan lo sial te reuh te ka chu tluk sual te pawh hlauhawm a ka tia, tihianin zau tha hek hawk kal nuam turin ka han siam tir a nia, tunah i chuanin hahdam takin kan thleng chho thei tawh a ni tihian khi thlam pawh a lo lang ut tawh a, thlam te pawh hi kan la zo fel chiah lo a, kut la thlak tur a tam khawp mai hna la tam a, tikang maw chuanin rih lo nan chuan ka hmang ve thei ngeiin kan ring a. video te lo thlir zel ula ka riah luh zan te pawh min lo thlir pui dawn ni aw ka hlau viau mai thei bawk a maro chu ka tum ber ani vang khan riah kan tum ang hei bawlhhlawh paina tur te min siam sak a kan thiam khawm mai hei lowa nge lowa tal tal hnem wan nei thang te nia remchang a hei an hun awl lai in tian kan han chhawr thei a, a nin hei min puia tih hian in tha thei ang ber min siam pui zel tur ah pawh kan ngai a, he thlang lam pang te khu thawn khu khu ta mau te khu a la hring tha khawp mai a, amar chu hei sawi ta ang khan in lo vah rum rum te kan tum ve lo a heti hian in A bul hnai, a thlam bul hnai vel ka tiang khan han ti fai ang a, tawk meng a, hei kan riah luhna tur kha a ni a, khawpui nun inchanga, nun hlimna, thawvenna ka zuk channa tur kha a ni aw, ka sawi tawh ang khanin, aw hei hi kan haw kawng kha a ni leh ta der mai, tikhan kan video chu a lo zawr leh phut a. Ka rawn update zeuh zeuh dawn a kan video te hi. Min lo thlir sak ula ah chuanin ka video hmasa lamah khanin ka lo sawi tawh a kan lei tir te pawhin lo hmu a kha a pic zia te pawhin lo hmu ang ti hianin kan han vat fai kha a ni a. Kalkawng te pawh hi nuam ve tawh viau a nia chuanin ah next video te chuanin ah kan lo ti fel fai ve viau tawh mai thei nia. Min lo thlir chhunzawm sak leh dawn a ni aw inzavai khan aw. Kawng kha ti zawng kha tun tum atana ka video rawn chhawp chhuah theih chu ni leh mai se next ah hei huana ka riah lai te leh thlam bul vela pangpar te leh thlai ka chin te ka rawn ti lang ve leh dawn ni aw min lo thlir sak zel dawn nia.